Безнең Илназыбыз камыт киде, камыт киде. Һәм ул тормыш арбасын, тормыш чанасын тартырга үзенә алды. Менә бу тормыш чанасы, тормыш арбасы апаем, авыр булмасын иде, җиңел барсын иде тормышыгыз дип, сиңа Чама өлешен бирәбез. Шананы күрсәт әле. Шана. Татар халкында шундый мәкаль бар. Гаиләдә ир баш, хатын муен. Һәм бүген муенга безнең лаек булган Сами. Муен кайсы якка борыла, баш та шул якка борыла. Һәм бүгендән безнең Самирыбызга шундый йөкләмә бирелә. Башны иләп кенә дөрес якка, уңай якка борырга. Пәйгамбәребез әйткән, балам бәгырь җимешем дигән. Менә шушы бәгырь җимешләрен, балаларын үстерер өчен бөтен көчләрен куйган әниләребез бар бүген. Аллага шөкер, алар бәхетле, тигез әти-әниләре бар. Аларның борчулары булса, алардан да ныграк борчылучы әниләребез. Көнне төнгә ялгап, балалар дип хезмәт куйган кешеләребез. Алар бүгенге сөкендә бот белән бүләкләнәләр. Ни өчен ботлар белән бүләкләнәләр? Яллар җитә, балаларым кайта, оныкларым кайта дип, йөгерә-йөгерә тәмле ризыклар пешерсеннәр, мунчаларын япсыннар. Кайтканда бер рәхәт, киткәндә мең рәхәт дип кала торган булсыннар. Ләкин әниләр Әниләр бик тә хитрый булдылар әле. Без генә чапмыйк әле, балалар да чапсыннар диеп, ботлары белән, балалар белән дә бүлештеләр. Без кунакка килгәндә безне дә йөгереп каршы алсыннар дип. Коръәни Кәримдә 74 тапкыр сабыр, сабыр, сабыр дип әйтелә. Һәм бу сабырлык безнең әниләребезгә хас сыйфатларның берседер. Алар иң сабыр җаннардыр. Сабыр кеше генә тормышның бәхетенә сәгадәтенә насыйп була, ди. Шуңа күрә, ничек матур итеп әйтим микән инде? Әниләргә тагын бер кат сабырлыклар телибез. Бик кысыласыгыз килсәләр дә балаларның тормышына, менә шушындый майлы калҗасына карыйбыз да. Кысып утырабыз инде, кодагый. Кысып утырабыз. Балалар турында андый-мондый хәбәр килсә, моны бүген үк хәзер үк кабып карагыз, тәмләп карагыз димибез. Моны шулай салфеткага төреп алып кайтасыз да, морозильникка салып куясыз. Балалар турында ниндидер хәбәрләр килсә, андый-мондый сүзгә ошамаган, нәрсәдер әйтергә телегез кычытса, Теге морозильникны барып ачып карыйсыз да, сабыр дисез дә кысып куясыз. Вау, сиңа да, сиңа главное. Главное. Әтиләребез безнең гаиләбезнең күкрәкләре белән чагыштырыр иде. Һәм аларга, әгәр дә алар ачуланмасалар, казның күкрәк өлешләрен бирер идек. Ни өчен? Менә безнең дә тән төзелешебез буенча Күкрәк читлеге безнең безнең өчен мөһим булган бөтен органнарны саклап тора. Әтиләребез дә шулай. Үзләренең күкрәкләре белән гаиләне яклыйлар да гаиләне, саклыйлар да. Балаларыбыз, тормыш иптәшебез, туганнарыбыз дип җаны көеп, яшиләр. Бездә инде аның сөяген бирәләр иде кода. Сезгә булгачның бит итне майлы калҗасын биргәннәр. Балаларыгыз өчен күкрәк киеле, менә минем балаларымның гаиләсе дип, куанып, шатланып яшәргә язсын сезгә. Балаларның гаиләсе сезнең горурлыгыгыз Әлеге табында безнең ике яктан да кияүгә чыкмаган кызларыбыз бар, әйме? Сәмирәнең сеңлесе Мәликә бар һәм безнең монда Диләрәбез бар, шулаймы? Илназ ягыннан. Аларга без канатлар бирәбез. Алар да үсеп буйга җитеп, менә шушылай үз тиңнәрен табып, парлашып, менә шушылай матур никах туйлары үткәреп, алар да шушы казлар кебек Йортларыннан очып чыгып китсеннәр дип, чын хатын-кыз бәхетенә киләчәктә насыйп булсын аларга дип теләп калабыз. Аны эшләре табынга чыкты. Рәхим итегез, авыз итегез.